tshifhinga ndi awara ya vhuṱanu khou tevhela mafhungo kha belton news vha tshi khou avhalelwa nga mulalo muvhango mathoma vha thetshelesini matsheloni Vha tshiimiswa tsha Nema Foundation tsha vhathu vha sa pfiho, Vho Rambanambi Ndivhudzannyi Raḽivhona a ḓivhiwaho nga Makhadzi na tshigwada tshawe u shela mulenzhe kha zwikwamaho nyambo dza tswayo. Thambo i khou ḓa nga murahu ha zwe vhathu vha sa pfiho vha ṱahisa mbilaelo malugana na Makhadzi kha vidio ya luṅwe lwa luimbo lwawe lwe a ḓo shumisa tswayo nga nḓila ine vhaholefhali vha ri a i ṱanganedzei. Zwo ralo fhedzi, Makhadzi o no ḓihumbela pfarelo kha zwo iteaho. Mudzulatshidulo wa tshiimiswa Vho Ntumeleng Motaung Vha ri zwiito zwa Makhadzi zwi khou itea nga tshifhinga tshi si tshone musi shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi kha mafulo a vhathu vha sa pfiho kha uno ṅwedzi. Vha dzangano ḽa vhadededzi, SADTU, vha khou itela khuwelelo Minisiṱa wa Muhasho wa Pfunzo dza Fhasi Vho Sivihoe Kgarube uri vha litshe mushumo zwi khou tevhela zwe vha kundelwa u dzhenela mushumo wo sainiwa ha mulayotibe wa pfunzo wa mulayo wa Bela Bill. Mulayotibe wo sainiwa vhege yo fhelaho nga Phresidennde wa shango Vho Cyril Ramaphosa Vha SATU vha ri a zwi ṱanganedzei uri minisiṱa vha kundelwe u vha hone kha mushumo wo sainiwa ha mulayotibe uyo muswa u vha mulayo. Muṅwaleli wa dzangano ḽa SATU, Vho Mokoena Maluleke, vha ri vhuḓifari ha minisiṱa i tou vha tsumbo ya uri ḽioro ḽa Democratic Alliance ḽi khou kundelwa u lumbama kha zwine muvhuso wa vhuthihi ha lushaka ha vha zwone. Miraḓo ya phalamennde miṋa ya Afrika Tshipembe yo aniswa u vha miraḓo ya phalamennde ya Pan African kana PAP nga Musumbuluwo. Avho miraḓo ndi Vho Refilwe Mtsweni Tsipani, Vho Ndumiseni Ntuli, Dududzile Zuma Sambutlha na Vho Vuyani Phambo. Vho aniswa nga tshifhinga tsha dzulo ḽa komiti dza phalamennde ḽo farelwaho kha ḽa Midrand vunḓuni ḽa Gauteng. Kha iḽo dzulo ho ambiwavho na nga ha mafhungo a vhudziki na tsireledzo na tshanduko ya kilima.

A guma nga u rali mafhungo e nda vha ndo vha farela one a awara ya vhuṱanu ri tshi dovha hafhu ra lavhelesa fhungo ḽihulwane. Vha tshiimiswa tsha Nema Foundation tsha vhathu vha sa pfiho, Vho Rambanambi Ndivhudzannyi ra ḽi vhona ndivhuwo nga Makhadzi na tshigwada tshawe u shela mulenzhe kha zwi kwamaho nyambo dza tswayo. Maṅwe mafhungo ndi awara ya vhuṱanu matshelo nga matsheloni. Ndaa. Belran Brands Fast Foods vhengele ḽavho ḽo vha farelaho zwiḽiwa zwa maimo nahone zwa u ḓifhelela a vha ḓi vha fhenye nḓala nga u ḓiwanela zwiḽiwa nga mutengo wa fhasisa plate ya ṋama ya kholomo ndi 40 randa fhedzi plate ya magulu nayo ni nga 40 randa fhedzi ngeno plate ya vorosi na mukokorosi hu 35 randa fhedzi University. Ri dovha ra rengisa machips, magwinya, tea na kofi ngeno ri tshi deliver kha vha re Ṱhohoyanḓou. Vha ri wana Elegant Garage, JJ Motors ya kale, tsini na Glass Fit kha ḽa Ṱhohoyanḓou. Kha vha founele Masa Mulaudzi kana hu ḓivha ene Mulaudzi zwino zwino 071 430 4461 kana 079 223 3240.